Chinamate Mwari Baba mwanakomana wenyu mambo jesu kristu namweya mutsvene munogara matiri nguva dzese zvinofadza sei kuona kubata kwenyu kunogara kwakanaka nguva dzese. Toda kumutendai nokuti matikwanisira kunge tichisvika pano pamutambo weretirement yaMrs Gapa avo vamakatira nyasha zhinji kwazvo mukavachengeta pabasa mukaona zvakodzera

kana anga asingashandi zvakanaka. Kune vanobuda mabasa nekuba, kune vanobuda mabasa nekutaurisa makuwa muza kamwe kambo kanonzi zvaunorowa maneja makambo kanzi vanobuda vakadero mabasa obuda Vanhu vanobuda nenzira idzodzo havana yatingati inonzi retirement package. Kana mari musingasevhi baba, motonochera makurwe yokuteya mbeva ichitengesa kuti zvikuitirei zvakanaka, murambe muchidi muchirarama. Saka Mwari vanotaura kuti izvo kana uchiita zvakanaka ndo vanhu vanoda kuti vagare mumba yavo zve handiti ivo Mwari rudo nhai murudo ndo munobuda kubata basa kwakanaka kana uri ticha ndinoziva kuti Kune machallenge akawandisa kubva kuvana vaunodzidzisa nekubva kunze. Mazuva ano unonzwa nyangwe anoita basa rokupura mataira emota achibhora nezviya zvimuromo zviya izvi achitochalenja kuti aticha haana mari ini ndiri nani Munonzwa? Vari munhamo maticha taurwa hazvina basa nevanhu vasina basa. Iye haazive kuti mumusoro make hamuna chinhu. Andizve? Because ticha akadzidza. Hautori unjere hwake Hanzi vacharamba vachibereka zvibereko pakukwegura kwavo. Maigapa ndinovaziva vachibata zvikuru kukereke. Vaitosvika pamba kuti veduwe ndava kubasa asi vachisvika vari musoro gupi yedu vanenge vachimhanya vachisvika tichishanda navo zvekare saka ndozvekutaurwa pana kuti Vacharamba vachibereka zvibereko pakukwegura kwavo. Mumunda waJehovha hamuna retirement. Mai baba, munda waJehovha hauna retirement. Tiri kucelebrate new retirement yenyu yekubasa. Saka uye iyo retirement yenyu iyoyo ichabatsira vari muno vese chidzidzo ichi kuti vakope vaone zvamakaita vari kushanda vashande nenzira dzakanaka kuti vagosvikawo panguva yekunzi varitaya zvakanaka. Handei kuna Zvirevo 16 vhesi 31 yoti iyo vhudzi rachena ikorona yakaisvonaka inowanikwa panzira yokururama ndo yanziyo glory inobva pakuva righteous Kana uchigara uchimarana nevanhu, zviro kwazvo Mwari vanobvisa nyasha dzavo pauri. Haugoni kuchembera. Dai vaigara vachimarana na, na, na principal wavo havaigona kusvika zera ravo varipo pachikoro. Pamwe zvaingonzi tarumbokubvisai e, eh, transfer vokandwa kana gokwe. Hazvizve. Nokuti hausi kuita zvinhu zvakarurama pamberi paJehovha. Asi kana uchishanda basa rako uchiitazve zvinhu zvakarurama pamberi paJehovha, unosvika pakuita grey hair. Zvinongoreva kuchembera, kukura. Asi zvandambotaura hazvireve kuti kuchembera ndiko kuexpire. Kunotaurwa naMunzi wako expired. Kwete. At this point in time, ladies and gentlemen, let me kindly invite Mr. Kapa to give us uh, an insight, an insight to the life of Madam Kapa. Sir. Indeed, Makorokoto.

Mai Gapa, takaonana vapedza kosi yavo yegweru teachers college but just going back a little bit 1961 to 68 ndo pavakaita primary, eh, primary school In other words, sub 8 standard 6 ininiwo ndo makore andakaitawo zero tatiri masame classes different schools 1969 to 72 ndiyo vakata secondary education yavo vakaitira secondary yavo kwaMukaro inini ndandibva kutumission ndichimbozoka mbichana kubheki nezvokuti primary school yavo vakaita kunonzi kwahudza about 30 kilometers from kwamunyikwa kwandaifunda inini so we could pass parts as we went to gutu taikwira bhazi rainzi chidhoma raimuka usiku zvikuru eh, takuzoenda kumaentrance test takasangana pabhasera but hatina kuzivana takarara vakarara muvhurandi ravasikana tikandorara muvhurandi redu tiine shamwari yangu ndichazoti muizoiziva eh, taida kuentrance test kwakuti

Tazodaro inini ndakawana pa ivakazenda ku ku kwa mkaro e, 73 to 76 kana unga usina first class pa o level you just have to forget kuti unoenda kweyo especially ku college saka because nemaresults avakawana necompetition yanga iripo vakakwanisa kuinda kugweru teachers college kunoita kosi yavo in home economics i think vakamboenda kwamutare vakazopedzisira vaku kugweru vanoziva nguva iyoyo vanoziva kuti pakuine t1 neti t1 net2 varungu zvavanga vakaita zvaiva zvokuti vaida kucreata a workforce from the black populace vasingakwanisi kukombita navo mune zvekurarama nezvekubudirira saka the designed their curriculum such a way that vanhu vatema they were given practical subjects kuti vagova vanoshanda navo They didn't want them to go into managerial position. So, ndo zvakanga akadesign mukatasa inguva idzodzofa zvakare ndinokuva zvakare zvinzi maf2 maf chakuti iri nyaya yekungoti eh, vanhu vatema vadi vagare vari subservient zvichitaridzawo kuti even mwana womurungu aitanga pastandard one isusu taitanga kusub a but waife like there's no way you could go automatically to the next class kana mazaso ako anga asina kuna saka you can see kuti there was such a big challenge kana ndiyetira kuti kana takuzosvika pakucelebrata eh, this milestone yavo it was a, a long journey full of harrows saka ndo zvatodi zvatodi ndiye Nyimbo haidaikawo vapedza kuGweru Teachers College she was deployed mushana kwavakandoita eh, kwavakandodzidzisa zvokuita madetails ezvese vachazvitaurira ini ndinongofolowa se ari musikana wangu eh, honde yanga ichipisa vari pamushana tikati ah Muri wangu unogona kupinda tsauni ndova ngavauye kuno kuharare kwandandiri oredi ndada kutosenza muno ndobva ndaita it was not worry but ndakadi ndakatsvaga through research kuti vawane kuwana mukana wekuisa muno tikada vakaproja harava district council ndokubva vandowana nzvimbo pamandedza as home economics teacher from mandedza vakazopinda muno chakanetsa mandedza ndechokuti that was the time yema sizify pakuine makomrades akanga achigara kuunity end saka tai tichiinda kumandedza so taifuranapo pamwe unombomiswa pamwe ozoita sei tikanoti ah, ndotata then that was 9 kumandedza vakaita 78 kusvika 81 80 vanga vano mwana mwana wavo vanga vaanaye vakuya musasi mukatoni mwana wacho jff godu akunzi mai kanyenga vachiti kana vangochaisa indazodriver kuinda kunovatora iri friday e, from there takagara tichiti ini ndaisenza kuharari makuti toenda kunovatora tigodai kungodaro zvingo zvakangodaro pakazoita kuti taona kwakuita problem kwaseke tati ah, tadi kutsvaka nzvimbo zvemunomu ndopavazowana nzvimbo kugeorge stark vakabva kugeorge stark vakazoseenza eh, kumufakosi mufakosi ah, infact george stark vakanga vasingati trade yavo yehome economics vanga vakudziswa english but varungu vacho vaiva in the staffing office then vakaona kuti no we are under utilizing the Knowledge yomudzimai uyu ngatimisei kufa kwese kwakutuvhurwai chikoro home economics department ndokwavakazoenda from there vakazoenda kudenora denora ma 83 thereabouts ndopakazozvara the next musikana aripi Simuka, simuka. Angela, she's a professor to California. From there, Takazo Gara, 79, Tobatazo, Vangava Munumaji. Paginenor High ndopatakazeta mwana wechitatu Tatenda Werayu ten years down the line after the death of Tatenda pakazeta chikomana chavakange vakuti ah mwari waita sei vachitambuka chose zvekuenda zvana hana zviya izvi kuti ndakuita ndakakana zvana yekuti vanhu vakura vati vate

upenyu hwedu hwese hwaiva kungotiza kuti ah, uko zvaoma ngatidai uko zvaoma ngatidai saka iyo vaishingirira ende nekuda kwekuti nzvimbo dzainetsa havana kumbwana dambudziko ravakambonzi vaiwanayo vashaiwa basa saka ndinoona kuti mwari partly aitungamira zvese ende isusuwo tichisa effort if you don't put an effort anyway Don't expect God to help if you don't put any effort. Saka ndingangoti nemashoko mashoma ipapo zvimwe zvizhinji yazonzana ivo. Inini sababa Somsi ah, she was born Otilia Manjemba, ni name uh, in Kutu, in a family of six girls where she was the, the eldest. That's it.

Pamusoroi mhuri yekwaManjengwa vari pano vana sekuru vazukuru pamusoroi muri kundibvumidza kutaura wotaura ndiwe kadisi eh, eh. pamusoroi vavakidzani vari pano tinozviziva kuti varipo vekuchechi vana vose ndakanzwa kuti vana vakatotadza kudzokera vachiti tigoita nguva yakanaka kudai nhasi kuungana kwataita ini ndakatanga kuzoziva mega pa 2014 when i went to belvedea technical teachers college Asi takasvika tikapindirana zvekuti nokuti takaona kuti patori nekarelationship karipo hamheno zvekwanyikwa izvozvo ezvekwagutu ndoo zvacho amai vangu muyera gumbo ndewekwagutu ndokwa kwamaweni Ndokwavo saka haa kwamakura kwabhasera kupi kwavaitaura takaona kuti tiri kuzivana chaizvo naizvozvo takabva tagara zvakanaka chaizvo asi pakutaura narelationship panazozova kuti ini ndina amai here ndima amai here ndiani zve takazokokuroda kuti chii tichakontinya nhasi tigonatsoziva kuti dzichii chaizvo izvezvo Handiti? Eh, ndinoda kuti zvakare pamusoro vese vekuvelvet iya vauye. Tinotenda chaizvo kuti tamaneja kuuya but yaita kuti yanga iri holiday yevanhu vanoda kufamba munoziva vanhu vanoenda kunorova makuva time ino iyi ndo inoitwa nhingi zvakawanda wanda. Eh, mazisekuru, vakoma, vanin'ina, nzvadzi, vekuchechi, vanasahwira. Vese ndinotenda zvikuru kuti mauya. Taungana pano nhasi kuti tipembere makore akawanda akabva vega vari pabasa. Nyaya yekugara pabasa inonetsa, inonetsa zvamanzwa izvo kuti BP dzandogaroita interaction iyoyo yekuti murungu wedu uyu auya uyu pane murungu asvika tatanga uyu sumuka murungu uyu murungu omona kuti murungu ka uyu eh, nevamwe vedu murungu akada kunetsa anonetsa zvokuti bp inotokwira asi at the end of the day tinofanira kunge tichishanda zvakanaka tinorumbisa mwari zvikurusa vashoma vanopuhwa makore akadai ari pabasa vamwe vanosiira basa panzira vazhinji vozonzwa unzi youare fired pane zvinenge zvaitika handisi asi maigapa vakakwanisa kuita makore ese ivavo zvichireva kuti there was something special about it about the way she interacts nevanhu nemakoshesero aaiita basa rake very cheerful woman would run around kuti itai zvakati Well, this is slightly younger than her, but ma, you didn't realize that. Should do whatever. But respect, I need respect, you respect her, no adiki. yekuziva kuti ndiri pabasa ndofanira kunge ndichiita basa and kuzivana kwatakaita tese inyaya yekuti tinenge tiri pabasa tichiziva chinangwa chinenge chichida kuitwa tiri pabelvedea ipapo